Thanks so much. Bye. Um, hello. Um, Lucas Watts dwi. Um, fi yn astudio uh, gwleidyddiaeth, economeg ac athroniaeth. Trefn anghywir fyna. Um, uh, on, anyway, yn um, yng ngholeg Bodham. Dwi'n rhaid hon, fan hyn. Um, cyn hynny, um, es i ysgol gartholwg uh, um, Henry Glwys, jyst ger Pont y Pryd, ble astudies i'r gyfer lefel A, hanes, Saesneg a mathemateg.

Um, so, uh, strwythur y cwrs, basically. Um, so, chi'n dechrau a chi'n neud y tri ffwnc. Um, um, maen nhw'n neud e o fel safle o fel dim gwyblodaeth flaenorol. Um, ti'n neis, achos ni'n poeni cyn tro lan, ni fel, fi roed i studio, i studio rhain o blaen, um, a dyn nhw'n disgwyl i fi fel troi lan yn gwybod loads am, am wleidyddiaeth, am athroniaeth, um, ond dyn nhw rili really ddim. Um, chwa, mae di cynllunio fel pawb yn cael fel troi lan, fel fi just, you know, mae diddordeb fi yn hon a fi eisiau dysgu mwy a dyna'r unig fel prerequisite. Um, so mae'n sicrhau wedyn, yma fel y blwyddyn cynta, just pwrpas y blwyddyn cynta i sicrhau bod pawb ar fel yr un lefel yn mynd, mynd mewn i'r ail flwyddyn, um, fel bod chi'n gallu gwneud fel y pethau dyfnach, pethau mwy diddorol. Yym, yy, mae 'na tair arholiad ar diwedd y blwyddyn cynta, yym, un ym mhob pwnc, a ma' raid chi pasio nhw er mwyn yym cario mlaen 'da'r cwrs. Yym, ma' hynny'n swnio lot mwy frawychus nag yw e. Yym, ma' pawb yn pasio, basically. Yym, fi'n credu ma' fel un neu dau yym yn methu pob blwyddyn, ond wedyn ma' nhw 'na leiseb a ma' nhw bron pob tro'n pasio. Yym, ch'mo', os chi jyst yn neud y gwaith, chi'n cario mlaen, dyw e ddim fel rhywbeth i poeni amdano. Um, a wedyn pan chi'n symud mewn i'r ail flwyddyn, um, chi'n cael gollwng un o'r tri ffwnc. Um, nes i gollwng economeg. Um, um, yeah, ond mae ma rhai pobl yn cario mlaen ar tri. Um, Dwi'n rili'n really deall pam, o, maen nhw'n neud e, a maen nhw'n mwynhau. Um, so os chi fel ddim eisiau gollwng un, chi'n gallu cario mlaen. Um, Ond um, hefyd o fewn y pynciau hunain, mae yna llwyth o opsiynau. ac yy 'sa chi'n gallu fel dylunio'r cwrs i'ch diddordebau chi. Yym, yym, mae yna fi'n credu ugen opsiwn gwleidyddiaeth, ugen, yn tua ugen, yn athroniaeth, a wedyn deg yn economeg fi'n credu. Um, sy'n ar fi yn neud opsiynau hollol gwahanol i fel ffrindiau fi sydd hefyd yn APB. Fi'n credu mae, mae fel mae yna cwbl ohono ni, dyn ni ddim yn rhannu unrhyw fedwylo o gwbl. Um, so, chymod, mae yn hyblyg iawn. chi rili yn cael dylunio fe fel bo' chi'n gallu osgoi'r pethe chi ddim yn hoffi, economeg, ac yn gallu parhau um, wneud y pethau chi rili yn mwynhau. Um, um, so fi'n ar yn bennaf yn wneud athroniaeth a chymdeithaseg, a chi'n gallu gwneud pethau cymdeithaseg o fewn gwleidyddiaeth. Um, na siarad bach yn fwy am hynny nawr. Um, ond ie, yeah, fi just... Dyn, uh, nes i ddim rili really mwynhau cymaint y pethau fel, I don't know, y byd go iawn, basically. So fi'n ar yn wneud lot o bethau um, damcaniaethol yn bennaf. Um, so, yn dechrau da athroniaeth, um, so dechrau nes i, nes i foeseg, sef, you know, pethau fel beth sy'n iawn, um, beth yw'n golygu rhywbeth fod yn iawn. Um, chwa, classic philosophy, basically. Um, cwestiynau fel sut um, dylen ni farnu um, os mae bywyd rhywun yn mynd yn dda iddyn nhw, um, pethau fel hynny. Um, wedyn nes i pethau um, ch'mod bach bach mwy ffynci bach mwy wallgof yym yy ym mhapur yym metaffiseg ac epistemoleg fi yy lle o'n i'n sgwennu traethode yym am os yw'r amser yn bodoli yym os ydi'r byd jyst yn bodoli fel o me- yy o fewn like fy ymennydd a does dim yym fel gwrth- gwrthrychau yna yn y byd. Um, so ie, yeah, um, eto fel athroniaeth clasurol. Um, hefyd, fi'n credu uh, bach mwy off pist nes i papur uh, ystheteg, sef chwa, um, athroniaeth celf, um, lle ysgrifennu trethodau ar fel beth yw celf, um, sut mae cyddoriaeth yn mynegu emosiwn. Uh, nes i hefyd sgwennu traethad, un o hoff trethodau fi, ar um, set stand up Eddie Murphy nes i rili casáu yym a jyst be o'n i'n meddwl odd hynny'n dweud wrthym ni yn athronyddol yym so nes i mwynhau hynny yym a hefyd nawr yy tymor yma fi'n astudio athroniaeth Indiaidd yym yn edrych ar y syniade hynny i gyd fi newydd sôn amdani basically ond yym mewn Bwdhaeth a Hindŵaeth yym sy' 'di bod yn rili ddiddorol. Yym. Maddroniaeth yn pwnc hwyl iawn fi'n credu yym os chi'n hoffi fel dadleuon cysyniadol yym yy hynny fi'n credu wel yn amlwg ni newch chi mwynhau a- a- athronyddeth fi'n credu bo' pawb yn deall bod athronyddeth fel dwi'n gwbod jyst istedd yna a pendroni a ma' hynny bach yn wir am y cwrs yma ma' ma' lot o fel darllen a fi'n credu os fel y ffordd gorau i neud yn dda yn athronyddeth yma i- i- jyst literally istedd fana a meddwl sy'n hilarious. Yym. Ond um, mae hefyd yn dysgu chi jyst i fel ysgrifennu mewn ffordd fel manol a ffordd resymegol iawn, um, sef, chyfo, semi pwynt y cwrs. Um, a dyna pwynt y pwnc, you know, um, athroniaeth rili, really, jyst bod chi'n gallu ysgrifennu mewn ffordd fel resymegol iawn, mewn ffordd mae pobl yn gallu fel deall sut chi'n mynegyd fel um, syniadau abstract iawn yma. Yym, a fi'n credu fan'na hefyd, yym, werth pwyntio allan bod fel, hynny efalle yn, yn ymddangos fel, yym, amrywiaeth bach rhyfedd o, o bynciau. Yym, fi'n credu pan ma' me- ma' pobl yn meddwl am PPE, 'dyn nhw ddim yn meddwl am pobl yn meddwl, yy, wel, yn ysgrifennu traethodau ar, ar Eddie Murphy yn y bôn. Yym, fi'n, yym, ac eto, fi jyst yn mynd yn ôl fel at yr hyblygrwydd hynny, yym, a, a'r ffordd bod fel y cwrs rili yn, yy, yn gadael chi wneud y pethau chi eisiau wneud a osgoi'r pethau...

uh, beth yw cenedlaetholdeb um, a sut mae hynny'n dod i fodoli, um, cwestiynau ar gwahanol mathau bwer a sut ni'n gallu um, uh, wrth ymchwilio chymod, um, ymchwilio mewn i'r gwahanol mathau bwer yma. Um, wedyn nes i thir glydyddol, um, ble ni'n gofyn cwestiynau ar fel beth yw cyfiawnder, um, hefyd yn edrych help ar uh, fel uh, critical race theory a feminist, uh, feministiaeth. Um, cwestiynau fel, um, ydy hi byth yn iawn ymateb i anghyfiawnder gyda, gyda thrais, um, fel ffurf o um, yeah, ffilm protest. Um, a na nes i theori cymdeithasol, mwy o theori, um, lle wnaethon ni treulio un tutorial yn siarad am fideo um, o'r y dau boi yma yn ymladd tu allan i dafarn yn fi'n credu Margate yn rhywbeth a um, ystyr y beth hynny yn dweud wrthyn ni am fel um, rhyngweithio fel gwyneb i gwyneb um, yn cymdeithasol a sut mae hynny fel yn, yn torri lawr a effeithio pan mae fel ie yeah, rhyngweithio cymdeithasol jyst yn fel torri lawr. Um, hefyd stuff ar fel um, sut mae social norms yn dod i fodoli, sut maen nhw'n diflannu, um, pethau fel hynny. Um, nes i rili mwynhau hynny. Um, A 'na'r tymor yma fi'n neud gwleidyddiaeth yy yn Ne Asia so yym yn edrych ar gwleidyddiaeth yn India, Pacistan, Bangladesh a Sri Lanka yym fi'n credu odd traethawd fi wythnos dwetha am yym yr amgylchedd yy yy yn India sut ma' pobol yn dod i fel poeni am yr yym am yr amgylchedd yn y bôn. Yym, a fi'n credu wythnos nesaf, ni'n edrych ar gwleidyddiaeth arfau niwclear rhwng India a Phacistan. Yym, weddol diddorol fi'n credu. Yym, ma' hefyd fel, ma'r yym, fel gw- wel, fi'n gwybod, ma'r yym, papurau gwleidyddiaeth yn lle X, ma' 'na fel, ma' 'na lot o o rheiny ar gael, chi'n gallu gael fel yym gwleidyddiaeth yn yn China, yn Russia, yym yn yn Affrica, yy. wel, Africa Sub-Saharan fi'n credu yw e, ond ie, yeah, mae yna, basically, mwyafrif o lefydd yn y byd, chi'n gallu gwneud gwleidyddiaeth y lleia yna. Um, so, um, o rhan fel wythnos arferol, mae'n ma, ma anodd ddweud um, be mae be ma wythnos arferol yn edrych fa, achos mae e jyst bach yn hectic, um, a mae'n newid lot. Um, ond fi'n credu mae gen i fel pedwar i saith darlith yr, wythno, yr wythnos, fi'n credu um, ma' fi'n mynd i'r rhan fwyaf o'r rheini yym ond prif fel yym craidd y cwrs yw yym darllen a ma' fel yym wythnos i beth sy'n gweithio ma' nw'n am- ma' ma' tiwtoriaid yn anfon fi yy dau rhestr darllen a dau cwestiwn traethawd yr wythnos un ar gyfer pob yym modiwl fi'n neud y tymor hynny a dwi'n ysgrifennu'r dau traethawd yym neud y darllen i gyd a wedyn yym yn mynd i tutorial yym a tutorial sy'n rili craidd y, y dysgu yma yn Rhydychen. Um, chi'n mynd mewn a chi'n cael sgwrs basically gyda um, fel arbenigwr uh, yn, yn pwnciau diddorol na pwnciau chi wedi dewis a chi'n neud, uh, mae'r sgwrs hynny, mae weithiau fi'n credu un neu dau arall um, fel myfyrwyr arall dych chi fan'na yym a chi basically'n sgwrsio am eich traethawd chi a yym a jyst yy fi'n gwybod y topig yn fwy cyffredinol yym so fi'n credu ar gyfer pob traethawd fi'n darllen e falle fel fi'n yy yy fi'n ma'r cymryd probably rhywbeth fel cant tudalen fi'n credu ond weithiau lot fwy yym a weithiau bach yn la- bach yn llai ond Ie, fi'n tu- fi'n credu tua cant tudalen. Yym, a falle bo' hynny'n swnio fel lot, yym, a ma' fe'n teimlo fel lot weithie, ond, yym, ch'mo' chi'n gallu ffitio pethe arall mewn, a ma' 'na ffordd o o ffindo cydbwysedd. Fel, yym, llynedd, o'n i'n ffitio mewn dwy gêm bêl-droed yr wythnos, yn ogystal â fel tair awr o wersi, yym, Rwsieg, yym. A o'n i hefyd yn mynd allan fel dwy waith, tair gwaith yr wythnos hefyd. Yym, so dyw e ddim fel tri blwyddyn y- yn y llyfrgell. A hefyd ma'r ffaith bo' chi fel yn neud cymaint o waith ac yn yym sgwennu cymaint o draethodau a meddwl bo' chi'n ca'l m- bo' chi'n ca'l ymarfer hynny lot a chi yn gwella a chi gallu teimlo'ch hunain yn gwella lot. A ma' lot o feedback hefyd ch'mo' ma' o- feedback o fel dau traethawd yr wythnos ma' hynny'n lot yym.

sy bach yn drist rili yym achos fi 'di rili mwynhau. Yym yy so ma' diwedd y blwyddyn yma ma' wyth arholiad 'da fi yym a jyst dyna sy'n penderfynu y gradd. Yym so do'dd dim arholiad 'da fi blwyddyn dwetha yy roedd hynny ddelfrydol honestly a lot yn well os a- d- achos o'n i'n meddwl bo' fel tymor olaf yn y hynny yn yr haf os do'dd corona ddim 'di bodoli. Yym. yn um, just mor neis, achos mae mor chill. Um, o, a mae'n meddwl bod fel, chi'n cyrra, pam chi'n istedd ar arholiadau i gyd, chi fel at your peak sort of thing. Um, ond, chi fel, if that's not your thing, a chi eisiau um, asesiad mwy cyson efallai, um, a gwasgaru fel asesiad ffurfiol allan, um, meddyliwch am hynny wrth, wrth wneud y cais, ond mae'n iawn, dwi e ddim rili really, um, di effeithio ar, ar yy profiad fi yma cymaint. Yym yym fi'n... beth arall dw i 'di dweud? O ie, fi'n credu jyst os chi ond nawr yn fel... os chi'n poeni bod chi ond nawr yn meddwl am am wneud cais yym rili peidiwch â phoeni. Wnes i penderfynu wneud cais gyda PB fi'n credu fel tair wythnos, pedwar wythnos cyn cyn am- cyn y deadline. Yym yy mae o hefyd werth... jyst edrych ar wefan y brifysgol am y cwrs. A hefyd, jyst, fi'n credu peth gorau yw jyst fel edrych ar YouTube neu fel ffind y llyfr neu podcast ar fel un o'r pynciau, rhannau o'r pynciau, chi'n meddwl yn diddorol. Jyst fel cael look, a os chi'n mwynhau hynny, um, yeah, byddwch chi probably mwynhau yma neu yn ei PB. Um, um, fi'n credu, dyna fe o- o- o fi. Yym yym ond ie fi 'di rili m- mwynhau yym a fi'n credu os dych chi jyst os dych chi'n ystyried yym wneud cais jyst jyst wnewch chi b- like beth beth go- beth yw peth gwaetha sy'n gallu digwydd. Yym a ie fi'n credu fi'n credu dyna fe. Yym os na fi'n credu wnâi anfon chi nôl i'r gwesteiwr pryd bynnag.